Ilki bilen aýtmaly zadymyz musulman doganlar medet diýmek näme? Medet musulman doganlar arapça söz kömek ýardam diýmek. Ýagny medet pylan pir, medet pylan pygamber diýen kişi pylan pygamber ýardam et, pylan pir ýardam et diýdigi bolýar. Ýagny olardan dileg edip olara ýalbardygy bolýar. Kur'an we sünnete görä Dogry yslam akydasyna, ynanjyna görä, ötüp geçen pygamberlerden, öwülýalardan ýardam, kömek diläp, olary kömege çagyrmak ýalňyş hasaplanýar. Bul musulman doganlar, bu hereket bizden öň ýaşap geçen ymmatlaryň dogry ýoldan azmagyna sebäp bolan mesele. Buňa diýilýär pygamberler we öwülýalar hakynda öte geçmek diýilýär. Mysal üçin, şu günki günde bu hereketi giňden edýän kişiler hristianlar, prawoslaw hristianlar. Olaryň öz ynançlaryna görä, orslar, mysal üçin, ors prawoslawlar switoý diýýär, ýagny mukaddes adam, biziň dilimizde aýtsak, weli adam diýip ynanýan kişileri bar. We çagaň bolmasa ýalbarylýan bir weli bar, ryskyň açylmagy üçin, bereket üçin, iş üçin, gyz üçin, äre çykany üçin, her zadyň öz, olara görä, sygynylýan pirleri we welileri bar. Malba usuly syh diýýärler. Bu barada giňişleýin maglumat gerek bolsa özüňiz ýazyň internetde gözläň öz agzlaryndan diňläň. Olar diýýär biz olara ýalbarýas, olardan dileýäs diýýär, käbiri göni dileýär, käbiri bize diläp berýär diýýär. O Alladan diläp berýärler diýip aýdýarlar. We olaryň ikona diýip näme suratlaryny çekýärler, şekillerini ýasaýarlar we öýlerine, kiliselerine asýarlar. We şeýdip näme ölülerden medet diläp, Ýolary ýardama çagyrýarlar. Şu günki günde hristianlaň edýän işi bul. Indi özüne musulman diýip görenleň içinde musulmanlaganlar bu hereketi kim edýä? Şialarda giňden ýaýran. Şigalar Ähli beýte ýalbarýas diýä, Medet ýa Ali, medet ýa Huseýn, medet ýa Hasan diýip Ähli beýtden, Ähli beýte we Ähli beýtden bolan ymamlara ýalbarýarlar. Hatda bularyň içinde käbirleri açyk aýdýar, göni Alla ýalbaryp durmaly däldi, esas şulardan ýardam dilemeli diýä. Biziň aramyzda, ýagny özüne sünni, ähli sünnet diýip göreniň içinde bu düşünjäni kim ýaýradýar? Käbir bid'atçy toparlar ýaýradýar. Bular özlerine sufi diýýärler, tarykatçy diýýärler, nakşybendi diýýär, seýfi diýýär ýa ýene bir zat diýýär. Bularyň düşünjelerinde bu giňden ýaýran mesele. Ölüden ýardam dilemek bularda esasy meseleleň biri. Hatda nakşybendi tarykatynyň halydy golunda Hawa, kitabynda, piri kitabynda ýazypdyr, näme, hemişe diýýär, sopy öz pirinden hemişe ýardam diläp gezmeli diýýär. Ýöräp borka-da ýardam dilemeli diýýär. Pirleriň kitabynda ýazýan zady. Indi bir üns beriň, sada adamyň ýanyna bular göni biz pi-pi-pi-pi-pi-pygamberlerden, pirlerden ýardam dileýäs diýip göni aýtmaýarlar. Şoňa aldanaýmaň. Biz wesile tutýas, aý eýdýäs, beýdýäs diýip şeýdip başga gürrüňler bilen aýlap-dolap göni aýtmaýarlar. Hatda şulardan biri bilen meň gürrüňdeşligim boldy. Bidatçylaryň biri bilen nesihat edeli diýip çagyrdyk, gürleşdik. Şonda diýýär, ýok diýýär, men diýýär, ölüden ýardam dilemeýän diýýär, ölüden bir ýardam diläp bormy, bu ýalňyş zat diýýär. Biz hak üçin diýýäs, hormat üçin diýýäs, näme diýýäs diýip başga ýana sowýar. Ondan men pirleriniň kitabyny çykaryp berdim. Ine siziň piriňiz kitabynda ýazyk dur. Hatda e, bir batyl hekaýat getiripdir. Dar ýagdaýda galsaňyz ölülerden ýardam dileň, dileň diýýän Ýardam diläň diýýän batyl bir hekaýaty getirip kitabynda goýupdyr. Ýöne piriň diýýä diýdim, ölüden dilemeli diýýä diýsem durdy durtdy, aý pirim diýýän bolsa onda dogrudyr diýdi. Ýani bir minut öň ýalňyş diýip oturan zadyny piri diýýä diýip dogry diýýä. Ýani bular musulman doganlar şeýdip göni aýtmaýalar käbirleri. Hawa aslyýetinde Bulaň düşünjelerinde giňden ýaýran zat ölini kömege çagyrmak, ýalbarmak, ýetişeweri ýa pirim diýmek, olara uzakdan gygyrmak bulaň içinde giňden ýaýran zat we biziň ýaşaýan ýerlerimizde Türkiýede, Türkmensährada, Türkmenistanda, Türki Jumhuriýetleriň içinde şu düşünjäni esasy ýaýradýan bidgatçy sufi tarykatçylar. Çünki olarda bu esasy zat bolup dur ölüleri ýardama çagyrmak. Şoň üçin üns beriň. Biz göni çagyramzok, göni ýardam dilämzok diýýär. Alladan dileýäs diýýär. Soň ondan gepi oýnap, aýlap başga taraba sowup, munuň soňunda näme? Kitaplarynda-da bar, pirlerinde-de bar, näme? Ölülerden ýardam dilemeli diýip aýdýarlar, pirlerden, pygamberlerden. Diýdik musulmanda onlara, yslamda bu hereket, ýagny ötüp geçen pygamberlerden, öwülýalardan ýardam, kömek diläp, olary kömege çagyrmak, uly şirk hasaplanýar. Şirkiň hem iki görnüşi bar, ulusy bar, kiçisi bar. We kim şeýdip uzakdan dünýäden öten pirleri, äwliýalary, pygamberleri medet diýip kömege çagyrsa, ölüp gidenleriň ruhuny ýardama çagyrsa, Alla şirk goşdugy bolýar. Näme üçin şirk goşdugy bolýar musulman doganlar? Çünki Ötüp geçen pygamberlerden, öwlüýalardan medet-ýardam dileýän kişi özi isläp ýa-da islemän, bilip ýa-da bilmän olary Allatagala deňedigi bolýar we Allatagalaň käbir sypatyny olara ýöňkedigi bolýar we olara ybadat etdigi bolýar. Bir diýmek mümkin-dä şolar şol ýaňky ýalňyşlary edip gören, ýo men oňa Allaň sypatyny ýöňkemeýän, ýo men oňa ybadat etmeýän diýmegi mümkin şu zatlary eşidip. Açyklap aýtsak, olara ybadat etdigi bolýar. Çünki musulman doganlar doga-dileg etmek ybadatdyr. Namaz nähilek ybadat bolsa, doga-dilegem ybadat. Bir sada musulmana-da diýseň, Namaz ybadatmy? diýseň, Hawa diýýär. Alladan başgasy üçin namaz okasaň bolýarmy? Bolmaýar diýip aýdýar. Doga-dilegem şeýle. Eliňi açýaň, Ýa Rabbi, ryzkym beräý, giň ryzk beräý-dä, peýdaly ryzk beräý-dä, ylym beräý-dä, saglyk-syhat beräý-dä diýip Alla ýalbarýaň. Şul hereketiň özi ybadat. Haçanda sen şu hereketi ýa pir medet, ýa Osman, ýa pylan pir jan, ýa pylan işan jan, pylan ak işan jan, Parawiýew jan diýip ýalbarsaň, şu doga-dileg ybadatyny şol kişilere etdigiň bolýar. Şol şonuň ybadaty bolýar. Hökman ol meni ýaratdy, ryskymy berdi, men ony Hudaý edýän diýmeli diýen şerti ýok. Käbir diýýär-de, biz olara Hudaý diýmeýäs diýýär. Mekge müşrikleri hem öz butlaryna, Biz Ýaradyjy diýmändir, Biz ýaratdy diýmändir, bular Ýaradyjy diýmändir. Käbir bidgatçylar halky şeýdip aldaýar-da, Ýo, biz olara Biz ýaratdy diýmeýäs-ä diýýär. Ünsberiň, Mekge müşrikleri Käbäň daşyny üç ýüz altmyş sany but bilen dolduran Mekge müşrikleri şol öz butlaryna bular Biz ýaratdy diýmeýän eken. Bular Biz Ýaradyjy Hudaý diýmeýän eken. Ýaradyjy kim diýseň Alla diýýär. Öldürýän direldýän kim diýseň ol Mekge müşrikleri Alla diýýär. Rysk kim berýär diýseň Alla diýýär. Emma bu butlaryňyz näme diýseň bular aracylar diýýär. Diýmek näme eken? Doga dilegi Alla Tagaladan gaýrysyndan diläp, Alla Tagalaň elinde bolan zatlar şolardan dileýän kişi şolara ybadat etdigi bolýar. Doga dilegiň ybadatdygynam musulmandygyndan hut Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem'iň özi bize habar berýär.

We yz ýandan hem Pygamber sallallahu aleýhi we sellem Allah Tagalaň şul aýatyny okaýar, Mu'min surasynyň altmyşynjy aýaty, We kâle Rabbukum ud'ûni estecib lekum, Rabbyňyz aýtdy, Menden diläň, Menden dileg ediň, dilegleriňizi kabul edeýin diýýär. Ýani Allah Tagala diýmändir, Pygamberlerimden medet diläň, weli gullarymdan, takwa gullarymdan medet diläň diýmändir, Menden diläň diýýär. Pygamber sallallahu aleýhi we sellem hem näme aýtdy? Doga, dileg ybadatdyr, yzýandan hem şul aýaty okady. Diýmek, musulman doganlar Allah Tagaladan dilemeli zadyny ýaňky ýalak pygamberlerden, öwülýalardan diläp, uzakdan olara seslenip, Medet, ýetişeweri, dadyma ýetişeweri, halas edeweri, darda galdym, diýýän kişi doga-dileg ybadatyny, Allatagaladan dilemeli zadyny, Allatagala ýüzlenmeli ýerinde olara ýüzlenýändigi üçin olara ybadat etdigi, Allatagala etmeli ybadatdan bir zady olara sarp etdigi bolýar we şol hereket şolaryň ybadaty bolýar. Diýdik, Allatagalaň käbir sypatlaryny olara ýöňkedigi bolýar diýdik. Mysal üçin, Eý, Dawut pygamber medet diýseň, Eý, Agyşan jan medet diýseň, şoň arkasynda bir many ýatyr-da, sen diýýäň duran ýeriňden, maşynyň pozulypdyr, mysal üçin, ýalbarýaň, Eý, Dawut pygamber ýetişewür, medet diýýäň, kömek diýýäň. Ýöne bir sözden ybarat däl. Şoň arkasynda bir many ýatyr. Näme ol? Diýmek, şol kişi seni eşidýär, ýa Dawut pygamber, ýa başga pirler, ýa senden başga ýollar arkaly habarly bolýar. Şu many ýatyr. Bolmasa näme üçin sen oňa ýalbarýaň? Näme üçin ondan medet dileýäň? Ýa eşitmeli seni, ýa senden habarly bolmaly, ýa şo taýda ruhy bolmaly, şu manylar ýatyr. Iki, seniň ondan soran kömegiňi saňa bermäge kadyr bolmaly. Ýagny maşynyň bozulypdyr, eý Dawut pygamber ýetiş diýýäň, medet diýýäň. Diýmek Dawut pygamber berzah äleminden senden habarly bolmaly, ýa sen eşitmeli. Ondan soň eşitenden soň maşynyň düzelmegine saňa näme etmeli? Kömekçi bolmaly, kadyr bolmaly. Üçünji, eger bu hereket dogry diýsek, seniň oňa medet diýip ýalbaryp durşuň ýaly, şol bir wagtyň özünde dünýäň dürli ýerinde oňa başga kişilerem ýalbaryp duran bolmagy mümkin. Hemmesini eşidýärmi? Indi soramaly sorag şul. Hemmesini eşidýärmi? Ýa hemmesinden habarlymy? Ýa-da hemmesini birden diňläp, olara kömek edip bilýärmi? Eger bu hereket dogry diýsek musulman doganlar dürli dilli ynsanlaryň oňa ýalbaryp duran bolmagy mümkin bolýa. Olaryň hemmesiniň diline düşünýämi? Ine musulman doganlar şu taýdanam şu hereketiň batyldygy ýüze çykýa. Eşidýä diýseň eşidýändiginiň delili ýok. Habarly diýseň habarlydygynyň delili ýok. Bize kömek etmä kadyr güýji ýetýä şoň diýseň oň delili ýok. Kuran we sünnetden. Hemmesiniň diline düşünýä diýseň Oň delili ýok. Mysal üçin ahyrýete degişli, o dünýä degişli bir zat diýjek bolsaň, delil gerek, öz kelläňden gürläp bolmaýar. Çünki biz bu dünýädäki zatlary öz tejribämiz bilen bilýän zatlarymyzy, bu dünýädäki zatlarymyzy öz tejribämiz bilen aýdyp bilýäs, öz pikirimiz bilen aýdyp bilýäs. Kelläňi çykaryp penjiräňden gygyrsaň, goňşyň meni eşidýär diýip bilýäň. Eý, uzakdaky eýiň galgasynyň men görýär diýip bilýäň. Emma eýýäm o dünýä geçen, berzeh alamynda, ruhlar äleminde gezip gören pygamberler bolsun, weliler bolsun, ol kişilere bir zat bärden ýükläp otyrsyň sen. Maňa ýetişýär, zat edýär diýip olara öz ýanyňdan wezipe biçip otyrsyň. Nirden bilýäň näme işläp görenini? Habarlydygyny nirden bilýäň? Saňa ýetişýändigini nirden bilýäň? Kömek etjegini nirden bilýäň? Şuny bilmek üçin delil gerek. Gaýyp älemine degişli bir zat gürlejek bolsaň, ýa Kurany Kerimden aýat bolmaly, ýa Pygamber sallallahu aleýhi we sellemiň aýdan zady bolmaly. Ýogsam biziň öz kellämiz bilen, tejribämiz bilen o dünýäde näme bolup görenini biz bilip bilmeýäs. Biz öz ynanjymyzda bilýäris ki, ölen ynsanlar, pygamberler Öwlüýalar näme berzah äleminde. Näme nygmat içinde. Emma näme iman etmediklerem näme azap içinde diýip bilýäs. Ondan artyk zat gürlejek bolsak, olar oň ýanynda nygmat içinde gezip ýörkä dirilere-de kömek edýär, dirilerem diňleýär, olaňam derdine ýardamçy bolýar diýjek bolsak delil gerek. Mysal üçin men diýip bilýän Pygamber sallallahu aleyhi ve selleme biz bu dünýäde salawat aýtsak Pygamberimiz habarly bolýar. Ýüzde ýüz habarly bolýar. Diýip bilýän. Nirden, nädip diýip bilýän, çünki hut Pygamber sallallahu aleýhi we sellemiň özi aýtdy. Allah Tagalaň ýer ýüzünde gezip gören perişdeleri bardyr. Maňa salawat aýtsaňyz, siziň salawadyňyzy sizden näme eşidip, maňa ýetirerler diýdi. Üns beriň, Pygamberimiz men eşidýän, men habarly bolaryn. Siz salawat aýtsaňyz, siziň ýanyňyzda men bardyryn. Diýmedi. Emma näme diýdi? Perişdeler, gezip ýören perişdeler eşidip maňa ýetirerler diýdi siziň nämäňizi, salawadyňyzy. Hä, şuny biz diýip bilýäs. Şuňa meňzeş ahyrete degişli bir zat diýjek bolsak, delil bilen aýtmaly, öz ýanyňdan diýip bolmaýar. Emma şu diýýän zatlarymyzyň hiç biriniň delili ýok. Eşidýändiginiň, kadyrdygynyň, kömek etjekdiginiň, hemme dillere düşünýändiginiň delili ýok. Ine, musulman doganlar, şu ýerde-de olary Alla deňedigi bolýar. Olara ýalbarýan kişiler, ol kişileri, ýagny pygamberlerden we ulyýadan medet dileýän kişiler, olary Alla deňedigi bolýar. Çünki Alla Tagala hemme bendelerini haýsy dillerde doga etselerem dillerine düşünip, hemmesini şol salymda eşidip, hemmesinden birden habarly bolup durandyr. We hemmesiniň islän zadyny şol salymyň özünde bermäge kadyrdyr. Şu sypatlar ýeke-täk Allatagalaň sypaty. Sen nirde dileg etseňem eşdip duran, haýsy dilde dileseňem seni düşünip duran, näçe gullary, million, milliard hemmesi birden dilesede hemmesiniň diline düşünip hemmesiniň dilegini birden kabul etmeklige, birden habarly bolup hemmesine ýetişmeklige kadyr bolan bir Allatagala. Bu Allaň sypaty. Ony getirip sen pygambere oňa-muňa ýöňkeseň, ýaňky ýalakka zatlar diýseň yzyndan ine şu manylar çykýar.

Uly şirk hem şudur diýýär. Alladan gaýry özüňe bir meňzeş ýa Allaha meňzeş edip bir zatlary ygtykad edýäň, özüňe bir zatlary şärik tutunýaň, özüňe ýalbarylýan, sygynylýan, darda galsaň ýalbarylýan kişiler edinýäň özüňe. Mysal üçin, darda galsaň, maşynym pozulsa sygynylýan kişim näme diýýäň? Dawut pygamber. Okuwa girjek bolsam, Nejep baba diýýäň. Bagtyň açyljak bolsa, pylan pir diýýäň. Alladan gaýry özüňe sygynylýan bir zatlar edinýäň. We ýa'budu gaýrahu, Allahdan başgasyna ybadat edýän, daşa, agaja, şems, kamar, güne, aýa, ew nebi, ýa pygambere, diýýär. Dykgat ediň, ew şeýh, ýa bir şeýhe, pire, weliýe, ew nejm, ew melek, ýa ýyldyza, ýa perişdä, we gaýry zälik, ýa-da başga zatlara. Ýagny, diýmek, Şirk goşýan zadyň daş bolsun, agaç bolsun, pygamber bolsun, perişde bolsun, näme bolsa bolsun tapawudy ýok. Ahyr şu Allah Tagala üçin etmeli işiň şolara etseň, ýa-da Allaň sypatyny olara ýöňkeseň, şolara ybadat etdigiň, şolara Alla şirk goşdygyň bolýar. O diýýär, dowam edýär Imam Zahabi, Wa haza huwa şirkul ekber allazi zekerahullahu azza wa jell. Bu-da Allah Tagalaň Kuranda aýdyp geçen uly şirki şuldur diýýär.

Ýeri otdur, jähennemdir diýýär. Ýagny şirk goşup, toba etmän ölen adamlara jennet haram, olaň ýeri jähennemi. Ýagny musulman doganlar, Eý pylan pir, pygamber diýip olary kömege çagyrýan kişi Allah üçin etmeli ybadatyny mahluk üçin etmek bilen ýa-da Allaha mahsus syfaty mahluga ýöňkemek bilen ýaradylan zatlar Allah deňedigi bolýar. We kim şeýdip, Allaha şirk getirse, imany puç bolup, dinden çykýar, müşrik bolýar, ýagny Allaha şirk goşan kişi bolýar, eger toba etmän ölse, jähennemi bolýar. Ha biri diýmegi mümkin, Bilmän eden bolsam näme? Ýa ýaňky bidgatçylara allanyp eden bolsa näme? Aýat bar, hadys bar diýip allaýarlar-da, özleriçe düşündirip. Eger musulman doganlar bilmän eden bolsa, Ýa bir bidgatçy mollaň, ahunyň, bidgatçy ahunyň biri, ölüden kömek dilemek wesile bolýar, aýat bar, hadys bar diýip, aýat we hadysy öz kellesine görä düşündirip, şeýtseň bolýar diýip azaşdyran bolsa, onda şoňa ynanyp aldanan kişi, kellesi bulaşyp şoňa aldanan kişi eden amaly şirk bolýar. Amaly ýene şirk, üýtgeýän zat ýok. Emma bilmän edeni üçin özi müşrik bolmaýar. Emma haçan-da eden işiniň şirkligini özüne ýetirilenden soňra ýene şol azdygyna dowam etse musulmanlygyny onda müşrik bolýar. Şol sebäpli kim bilmän ýa-da şuňa meňzeş zatlary dogry diýip ýören bidgatçy ahun molla allanyp şu hili zatlary eden bolsa wagt ýitirmän derrew toba etmelidir. We sorag soran doganymyz işiň oňmasa ýa bolmasa işiň ugruna bolmagy üçin diýýär. Işiň ugruna bolmagyny islesek musulman doganlar, işiň oň bolmagyny isleseň etmeli işler bar. Etjek işiňi bismillah diýip Allatagalaň ady bilen Allatagaladan ýardam diläp başlamaly. Soňra musulman doganlar ol işden öň ol işi bilýän kişiler bilen istişara, maslahat, etmeli we soňra istihara etmeli, ýagny istihara namaz kylyp Allatagaladan ol işiň seniň üçin haýyrly bolsa Allatagalaň ýeňil etmegini, bereketli etmegini, eger seniň üçin haýyrly bolmasa gowulyk bilen senden ol işi uzaklaşdyrmagyny dilemeli. We dünýewi taýdan etjek işiň sebäplerini tutmaly, aklyňy ulanmaly. Mysal üçin, ulagyň döwülse, ulag ussady gitmeli. Seň ulagyň döwülse, maşynyň döwülse, Dawut pygamberiň näme dahyly bar? Barzah äleminde, Jennetde Dawut pygamber, aleýhisselam. Seň maşynyň bilen näme dahyly bar? Seň maşynyň döwülýänini başga-da müňlerçe, ýüzlerçe kişiň maşyny döwülip dur dünýäde. Dawut pygamberiň näme dahyly bar oňa? Ýa bolmasa özüň okuw okamaýan bolsaň, ýalta bolsaň, pylan piriň, nejep babaň saňa näme dahyly bar? Ýa okuw okamasaň, baş, üstünlik etjek bolsaň menden diläň diýipdirmi pygamberler? Diýmek musulman doganylar, islendik işde üstünlik isleseň, işiň oňuna bolmagyny isleseň, dünýewi taýdan sebäbini tutup Allatagaladan ýardam dilemeli we netijesi seniň üçin isleýşiň ýaly bolsa-da, bolmasa-da takdyra razy bolup Allatagala hamd aýtmaly. Musulmanyň işiniň başam Allatagalaň ady bilen başlamaly, işiniň her ýerinde Allatagaladan ýardam dilemeli we soňunda hem Allatagala hamdu-sena aýtmaly. Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem Sahyh Muslimde Ebu Hureýre radyýallahu anhdan habar berlen hadysynda diýýär, Ihris ala ma ýenfauka westa'in billah. Özüňe peýda berjek işlerde yhlasly bol, gaýratly bol diýýär. Westaîn billa, we Allah Tagaladan ýardam dile diýýär. Diýmeýär, Öleň, dünýäden gaýdan soň menden ýardam diläň, menden medet diläň, pihirlerden diläň, öwlüýalardan diläň diýmeýär Pygamber sallallahu aleýhi we sellem. Westaîn billa, Allahdan ýardam dile diýýär. Wela ta'jiz, ejizleme diýýär. Ve in asabeke şeý'un fela tekul lew enni fe'altu kana keza we keza, welakin kaderullahi ve ma şa fe'al. We şeýle diýme diýýär, bir iş edeňsoň, O-da isleýşiň ýaly bolmasa, Hä, men şeýle eden bolsam, eger şeýle eden bolsam, şeýle bolardy, beýle bolmazdy diýme diýýär. Netijesi seň isleýşiň ýalak bolmasa, Aý, eger şeýle eden bolsam, beýle bolardy, şeýle bolardy diýme, eger diýme diýýär. Näme diý diýýär? Kadarullah, Allaň takdyry, we mä şä fa'al, Allah islänini edýär diýip aýt diýýär. Musulman doganlar! Dinde bir iş etjek bolsak, hökman Kuran we sahyh hadyslary delilimiz bolmaly. Ýagny din adyna ybadat diýip, sogap diýip bir iş etjek bolsak, kellämiz gaşajagam bolsak delilimiz bolmaly Kuran we sünnetden, sahabalardan, dört mezhep ymamlarymyzdan. Öz kellämize görä, düşünjämize görä asly we esasy bolmaýan hekaýat, rowaýatlara görä, Aý bu-da sogap, bunam ediber, aý näme diýip bilmeýäs. O din bolmaýar öz kelläňe görä Hekaýatlar bilen asly-esasy bolmaýan zatlara görä eýerjek bolsaň, ol din bolmaýar. Gelsek Kur'an-ı Kerime, gelsek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerine, Kur'an ve sünnette, kyn yagdayda kalsan, işin onmasa, plan peygamberden, veliden medet Dile diýip delil ýok. Ýa Allatagala diýmändir, menden dileg etjek wagtyňyz ötüp geçen pylan pygamberden, welilere ýalbaryň, olardan diläň, olaram menden diläp bererler diýmändir. Ýekeje hadysam ýok, ýaňky ýekeje aýatam ýok Kurany Kerimde, ýarym aýatam ýok. Bar diýen çykarsyn. Diňe wesile aýaty bar, getirip şony öz kellelerine görä düşündirýärler wesile aýatyny. Allatagala diýýär, Alla ýakynlaşmak üçin wesile gözläň aýaty. Allatagala ýakyn bolmak üçin amal gözläň diýmek ol dogry tefsiri. Bular alyp ony öz kellelerine görä düşündirip, hawa, wesiläni öz pirlerine ýorüp otyrlar. Nämemiş o wesile diýmek, ýagny pirlere gidiň diýmek diýýä, ölini çagyrmak diýýä. Ýalan sözleýärler. Öz kellelerine görä Kuran tefsir edýärler. Kurany açyk aýdyň getiriň, ýekeje delil getiriň, Allatagala bir ýerde diýsin, ölülerden ýardam diläň, pygamberlerden medet diläň. Maňa sygynjak wagtyňyz olara ýalbaryň, olar menden diläp bersin diýip ýekeje aýat getiriň. Ýekeje aýat, birje aýat. Hiç getirip bilmersiňiz. Kuranda ýok beýle zat. Sahyh hadysda-da Pygamber sallallahu aleýhi we sellem hiç ýerde diýmändir, Men dünýäden gaýdamsoň, menden medet diläň. Daýy dar ýagdaýda galsaňyz, menden medet diläň diýip Pygamber sallallahu aleýhi we sellem diýmändir. Pygamber sallallahu aleýhi we sellem Allah tagala wahyý edýär, ymmatynyň başyna geljek kynçylyklar, dar günler, her hili kyn ýagdaýlaryň boljagyny Pygamberimiz habar beripdir. Emma şolaryň hiç birine diýmändir, Menden ýardam diläň, menden medet diläň. Diýmändir Pygamber sallallahu aleýhi we sellem, Bar diýen getirsin ýekeje hadys, ýekeje sahyh hadys getirsin. Ýa-da Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň dünýädekä jennet bilen buşlanan sahabalary bar. Ebu Bekr, Ömer, Usman, Ali radiyallahu anh we on sany sahaba musulmanlygyň dirikä jennet bilen buşlanýar. Ýagny ýüzde ýüz, müň göterim garantiýa sen jenneti, sen jenneti, sen jenneti diýlen, dirikä, ýaşap ýörkä eýýäm jennet bilen buşlanan. Şolaryň hiç biri, şu sahabalaryň hiç biri diýmändir, a indi biziň-ä ýerimizem belli boldy. Anyk biz jenneti, biz ölemizden soň bizden medet diläň, kömek diläň, bizi kömege çagyryň, ýa bolmasa bize ýalbaryň ruhumyza, bizem Alla diläp bereli diýmändir. Hiç biri. Ki bu günki günde adamlaryň öňüne pir diýip öňe sürülýän adamlaň intäk nämedigi belli däl. Jennetimi, jähennemimi o tarapda belli bolýar, bu taýda belli däl. Köpüsi ähli bid'at. Dine ters zatlar edip bir olara weli pir diýilmeýär dine şerigaty ters hereket edýän adama näçe ony gowarsalarem öwselerem tarapdary köpem bolsa ol hakyky öwülýä pir bolup bilmeýär şerigaty ters hereket edýän adam köpüsi pir diýip borandan maşeýnik adam aldap boran pir näme men ol öwülýä men pygamberiň nesli diýip adamlar çurkap boran adamlar türkiýede näçe sanyň üsti açyldy hä näme boldy bu pir diýip biziň öňümize goýulýan adamlaň entek nämedigi belli däl. Nirede, intäk o tarapda, haýsy tarapda boljagy belli däl. Emma ýüzde-ýüz, müň göterim jennetidigi belli bolan sahabalar diýmändir, Biz ölemizsoň bizden diläň, biz size, bize, bize ýalbaryň, medet diýiň diýmändir. We Kurany Kerimde musulman doganlar we sahyh hadyslarda bize, musulmanlara, Ýeke-täk Allatagala sygynmalygymyz, her ýagdaýda, dar ýagdaýda galsagam, başymyza kynçylygam gelse, bir Allatagala sygynyp, bir Allatagala ýalbarmalygymyz, bir Allatagaladan ýardam dilemeligimiz öwredilýär. We Allatagaladan başga zatlara sygynyp, Allatagalaň elinde bolan zatlary Allatagaladan gaýrysyndan dilemeli däldigimiz öwredilýär. Mysal üçin, Kurany Kerimiň birinji suresi Fatiha suresi birinji sure bäşinji aýatynda Allah Taala bize şeýle öwredýär. Iyyake na'budu we iyyake nesta'in. Biz diňe saňa ybadat edýäris, eý Allah, eý Allah Taala biz diňe saňa ybadat edýäris we diňe senden medet ýardam dileýäris diýip Allah Taala bize şeý diýmekligimizi öwredýär. Ýani Türkmençä terjime etseň arapçadaky manyň güýçliligini berip bolanok, güýçliligini berip bolanok. Iýýäke diýýä, iýýäke. Iýýäke näme diýmek? Ýalňyz we ýeke-täk saňa diýmek. Ýalňyz we ýeke-täk saňa ybadat edýäris we ýalňyz we ýeke-täk senden ýardam, kömek dileýäris diýmek. Ýene-de Allatagala Neml suresi ýigrimi ýedinji süre altmyş ikinji aýatynda diýýär, Emme yujibul muztarra iza da'ahu we yekşifus su'a we yej'alukum hulafa'al ard e ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun Kyn ýagdaýda galan kişi ýalbaryp doga-dileg edende dilegini kabul edip ondan ol kynçylygy aýyrýan kim we sizi ýer ýüzünde halifeler edip goýan kim diýýär Allatagala. Ýa sorag berýär, akylly adamlara, pikirlenip bilýän adamlara sen kyn ýagdaýda galyp, doga-dileg etseň, medet dileseň, ýardam diýseň, seň dadyňa ýetişýän kim? Imanly adamyň, akydasy durs adamyň berjek jogaby belli bir Allatagala. Ýene-de Allatagala diýýär, Ra'd surasy on üçünji sura on dördünji aýatynda, Lehu da'wetul hak, hak doga-dileg Allatagala mahsusdyr diýýär, Wellezine yed'une min dunihi la yestejibune lehum bi şeý'in illa kebasiti keffeýhi ilel ma'i liýebluga fah, Ve ma huve bibaligh. Diýýär, Allah Teala diýýär, Olaryň Allahdan gaýry doga-dileg edip duran zatlary diýýär, olaryň dileglerine jogap berip bilmezler. Bularyň mysaly diýýär, suwa elini uzadyp durup, suwuň agzyna gelmegine garaşýan ýalylaryň mysaly diýýär. Şolaň ýaly bulaň bolup ýörşi diýýär Allah Teala. Özünden gaýra doga-dileg edip, ýalbaryp, ybadat edýänlere Allah Teala mysal berýär. Ýani bir adam suwsap duran bolsa suwa seredip elini uzadyp agzyma geläýdä diýip ýalbaryp dursa suw oň agzyna gelermi? Ine Allah Tagaladan gaýry doga dileg edip ybadat edýänleriň mysaly hem şeýle diýýär Allah Tagala. Ýene-de Allah Tagala diýýär A'raf surasy ýedinji süre elli bäşinji aýatynda Ud'u Rabbakum tazarru'a we hufýa Rabbyňyza yhlas bilen ýalbaryp ýakaryp we ýuwaşjadan içiňizden dileg ediň diýýär. Allah Tagala diýmeýär pygamberime ýalbar pygamber medet et çagyr, äwliýalarmy medet diýiň olary ýardama çagyryň diýmeýär. Udu Rabbakum, Rabbyňyza doga-dileg ediň, Ondan diläň diýýär. Ýene Allah Tagala diýýär, A'raf suresi ýedinji süre ýüz segsenji aýatynda, Welillahil esmaul husna fed'uhu biha, Iň owadan atlar Allah Tagalanyňkydyr, siz Allah Tagala ol atlar bilen dileg ediň diýýär. Allatagalaň Kuran we Sünnetde bize habar berlen togsan dokuz sanaky gözel atlary bar. Şol atlar bilen musulman adam Alla ýalbarmaly. Ryzyk gerek bolsa Razzak diýmeli, çaga gerek bolsa ýene şoň bilen ýalbarmaly. Keseliňe şypa gerek bolsa Allatagalaň şypa beriji ady bilen ýalbarmaly. Allatagala şeýdip ýüzlenmeli. Ýok, pylan çaga gerek bolsa pylan pir, işiň oňuna bolmajak bolsa pylan pir, maşynyň döwülse pylan pygamber, Hawa, onnoň daýhançylyk bolsa pylan pir bul Kuran sünnetde ýok musulman doganlar. Allah Taala açyk äşgär diýýär, Welillahil esmaül husna fed'uhu biha. Iň owadan gözel atlar Allah Taala siz Allah Taala şol atlar bilen dileg ediň diýýär. Ýene-de Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadyslarynda diýýär, Ebu Tirmizide Ebu Hureyre radiyallahu anhdan habar berlen hadysynda Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýýär, Leyse şey'un ekrama alallahi Allahi Teala mine dua. Allahi Tealanyň gatynda diýer, doga-dileg etmekden gymmatly, hormatly zat ýokdur diýer. Ýagny sen eliňi açyp doga-dileg edýäň, şu seň hem ybadatyň, hem Allaha mätäçdigiňi, Allahi Teala hemişe mätäç bolup durandygyňy, öz ejizligiňi boýun alýaň. Allahi Tealanyň gatynda şu seň bendeligiňi alyp, bendeligiňi boýun alyp Allaha ýalbaryp durmagyň, biziň musulmanlaryň Allaha şeýdip ýalbaryp durmagymyz Allahi Tealanyň gatynda näme? Gymmatly zat diýer. Ýene Allah Taala Pygamber sallallahu aleýhi we sellem diýýär, ýene Tirmizide Ebu Hureýreden rowaýat edilýär bu hadys hem. Innehu men lem ýes'elillah ýagzab aleýh diýýär. Kim Allah Taala dileg etmese, Allah oňa gazap eder diýýär. Ýani bir bendeden bir zat sorap dursaň ynsandan gahar edýär-de, bir sorasaň, iki sorasaň ahyr näme? Ýüzüni saraltjak, bir zat etjek. Emma Allah Taaladan dilemeseň Allah Taala gazap edýär. Çünki biziň eýämiz, ryzkymyz beren ol.

Meniň dogry ýola salanlarymdan galanyňyz azaşyp ýörensiňiz, şonuň üçin Menden dogry ýol diläň, Sizi dogry ýola salaýyn diýýär. Ýa ibadi kullukum jai'un illa men at'amtu fastat'imuni ut'imukum, Eý bendelerim! Meniň rysk nesip edip doýranlarymdan başga galanyňyz açsyňyz, Menden ryzyk diläň, Menden tagamyňyzy diläň diýýär, Sizi doýraýyn diýýär Allatagala. Ýa ibadi kullukum 'arin illa men kasawtu fastaksuni aksukum, Meniň eşik nesip edip, lybas nesip edip geýindirenimden galanyňyzy ýalaňaçdyňyz, eşiksizdiňiz diýýär. Menden lybas diläň, lybas nesip etmegimi diläň, sizi geýindireýin diýýär Allatagala. Ýene-de diýýär, Ýa ibadi innekum tuhtiuna bil-leýli wen-nahar we ene agfiru'z-zunuba jemi'a fastagfiruni agfir lekum. Eý bendelerim, siz gije-gündiz ýalňyş edýäňiz, gije-gündiz günä edýäňiz, menden bagyşlanma diläň. Wene agfiru zunuba jemi'a, Men ähli günälär bagyşlaýaryn, Menden bagyşlanma diläň siz bagyşlaýyn diýýär. Käbir bidgatçylar diýýär-de, Aý biz günäkär, biz gön çykyp bilmeýäs, näme, ýalan gürrüň. Allah Tagala diýýär, Günäkärem bolsaň Maňa ýalbar diýýär, çünki günäňi Men bagyşlaýan diýýär. Ýene hadysyň dowamynda diýýär.

Menden doga-dileg edip, Menden dileseler, Men olaryň her biriniň dileýän zadyny bersem, ol beren zatlarym Meniň gatymdakydan, Meniň gatymdaky hazynalardan, deňze salyp çykarylan iňňäniň deňizden hiç zat kemeltmeýşi ýaly, hiç zat kemeltmez diýýär. Diýmek näme? Her bir ýagdaýda biz Allatagala ýalbarmaly. Allatagala diýýär, Hemmäňiz gelip geçen, hemmäňiz ynsyňyz we jynsyňyz, hemmäňiz yns-jyns, ynsan ogly, jyn, Hemmäňiz dileg etseňiz, hemmäňiziň dilegini bir salymda beren kabul ederin diýýär. Pygamber sallallahu aleýhi we sellem Tirmizide gelen hadysynda Ibn Abbasa radiyallahu anha şeýle diýýär. Iza sa'alta fas'alillah we iza ista'anta fasta'in billah. Ey Ibn Abbas diýýär. Ey ogul diýýär Pygamber sallallahu aleýhi we sellem Ibn Abbas kişiler eken. Ya gulam diýip başlaýar hadysyň başy. Ey ogul diýýär. Bir zat dileseň Allahdan sora. Ýardam dileseň, Alladan dile diýýär. Ýagny Pygamber sallallahu aleýhi we sellem diýip bilýär-ä, Eý, Ibn Abbas, men dünýäden gaýdamsoň meni kömege çagyr, maňa medet diý, ýa sahabalarymy çagyr diýip bilýär, ýa uzakda-darda galsaň, maňa ýüzlen diýip bilýär. Diýmändir Pygamber sallallahu aleýhi we sellem. Näme diýipdir? Iza sa'alte fes'alillah, sorasaň Alladan sora, we iza sta'ente festa'in billah, ýardam dileseň Alladan dile diýipdir. Ýene Pygamber sallallahu aleýhi we sellem Sahyh Buharyda gelen hadysynda diýýär, Men mata we huwa yed'u min dunillahi niddan dehalan nar, Kim Alla şirk goşup, Alla Tagaladan başgasyna doga-dileg edip ölse, toba etmän ölse diýýär, jähenneme girer diýýär. Alla Tagala Bakara suresi ikinji süre ýüz segsen altynjy aýatynda diýýär, Ve iza se'eleke ibadi anni fe inni qarib, ucibu da'watad-da'i iza da'an. Allah Tagala diýýär, Üns beriň musulman doganlar! Bendelerim! Eý, pygamber! diýýär Muhammet sallallahu aleýhi we selleme ýüzlenip, Eý, pygamberim! Bendelerim Senden, men barada sorasalar, men olara ýakyndyryn. Maňa dileg edeniň dilegini kabul edýärin diýýär. Mundan öňki aýatlarda Allatagala pygamberimize diýýär, Senden şu barada sorasalar, sen aýt diýýär. Senden pylan zat barada sorasa, sen aýt diýýär. Indi sen aýt diýýär, üns beriň. Mundan öňkülerde sen aýt diýip aýdýar. Emma doga-dilege gezek gelende musulmanlardan Allatagala pygamberimizi aýryp sen aýt diýenok. Bendelerim senden men barada sorasa diýýär, sen aýt diýenok. Näme diýýär? Fe inni karib. Men olara ýakyndyryn. Men olara ýakyndyryn diýýär. Ýakyndygy nägilek? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Menden dileg eden wagty dilegini kabul edip otyryn-a men diýýär Allatagala. Hä, diýmek näme eken musulman doganlar? Allatagala biziň äşgärimizi we gizlinimizi, pikirimizi, pikir etjek zadymyzy, geljegimizi we geçmişimizi, hemme zady bilýär. Bizi bizden gowy bilýär, biziň kalbymyzdakyny geçeni bilýär. Şonuň üçin musulman doganlar hemişe Allatagala sygynmaly, Allatagaladan ýardam dilemeli, hawa, Allatagala ýalbaryp gezmeli, günäkäram bolsak Allatagala ýalbarmaly. Çünki Allatagala günäkäram bolsaň toba etseň, günäleriňi boýun alyp Allatagaladan bagşylma dileseň Allatagala günäleri bagyşlaýar. Allatagala hemmämize haky hak bilip oňa eýermeklik miýesser etsin, batylam batyl bilip ondan uzaklaşmaklyk miýesser etsin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.